Bas kaka pile luonga ni MC Ozuma kapita chetho ndie kirego moko mama taro lwar nyuka nyakwar ododo jasolo awendo kiwe yere nyakwar jabonde kata MC Ozuma kapita ongero ngao rengo ngao ngao ngero ongero ngeng kang'iyo rengo odiochieng' ma kawuono antiere kod wendo mabe jawangla iluongo ni anwangla tisan kode kod odiochieng' ma kawuono endi kendo abro bedo kode muda matin kabisa omiyo make maka kumimakeno kendo wantiere Facebook Instagram yaw Twitter kaachiel kod YouTube eh, maintain kendo wuochwa gogol MC Ozum maka Peter. Otherwise abro miyo wendo thuolo kendo bro biro kendo bro mosu obro nyiso udwache kaka kanyo endi ni mae wendo mantiere kod chieng' maka wuodo ni endi kendo en wan sabro miyo wendo thuolo kendo bro mosu. Karibu babu. Mosna jopiny adwani mondo iwuo matek mondo jopiny owinji.
Okay. Amoso jokanyana miyo kwe uru gi sani. mawuoyo kodu gi sani iluongo ni Dish Wuod Arusi. Dish Wuod Arusi ni en jawangla maduong' ei Kanyasa. Wuode. Ah. Ok awuodi. Bas in the meantime, eh, adwa ni mondo akoni maber kabisa kanyendi. Iwinjo kaka osewacho nyingi iluongo ni Odis Wuod Arusi. Odis Wuod Arusi Oh, abiro penje penjo moko ka to abiro ni mondo dwoka ma chap chap mondo wafuasi mekwa olowa haraka sana otherwise odis kuda dosi eh ang'o miyo ni amua mondo igo owangla no to wan ka gi gospel gi lingala nyaka gik miluongo ni rumba ang'o miyo ni a decide mondo igo wero owangla Mokwongo odum kabisa thum ok design. Thum en juol kendo en talent. wuona king'iyo wang' jogo Koro ok en gima iamua ni mae gima dwa timo. Yes, en gima ipo kiseyudori e iye nikech en talent mari.
To industry mar Ohangla ka koro sani intiere go kod ega di industry mar music. Industry mar music. Yes. Sani koro an gi two good years experience. Intiere kod ega ariyo. Yes. Nyaka ichak thumi mar Ohangla. To e eh, volume ko volume koro intiere gi volume adi kama? Nyaka gi sani an gi volume ariyo moting'o songs mag ariyo. Tiende ni in gi thumbe apar gariyo. Mago volute. Mago volumes ariyo. Volumes ariyo moting'o thumbe apar gariyo. Moting'o thumbe apar gariyo. Ot ei thum ka wantiere gi disadvantage, challenges mabet opogore opogore, wantiere gi disadvantages and advantages. Richo mag thum kod ber mag thum. Be nitie richo moro amora man thum miseneno? Eh, gimoro amora kichako e room kabisa, Yes. nyaka irom gi pek. Yeah. Eh, Yeah. Pek maseromogo e thum ka ng'eny Yes.
kabisa.
Yeah. Mokwongo an ng'ama opuonja thum. Yeah. An onge jathum madhi ire ni mondo opuonja thum. Ichaka chaka kendi. An thum achako kenda.
Yes. Kendo ariembe kenda. Yes. Koro challenges moseromogo e iye. Yeah. Ng'eny. Ang' nakwani mana achiel, ariyo kata adek. Yeah. Mokwongo. Yeah. Challenge mantie. Yes. From kapok ibedo financially stable. Yes. Nyaka ibed gi chandruok kata yore mag pango tich. Yes. Samoro idhi imanyo jatich iyudo ka samoro en expert. Yes. Odwa chungi kama ma samoro shule. Yes. Bang' kisetiyo gi expenses. Mana achiel. Yes. Mar ariyo maseromo ga aseromo gi jopur madongo. Nitiere moko mok abi luongo nyinggi ma asegwelo nyaka tich katera e show. Yes. Kwadhi mwagik e show. Yes. To nitiere timbe ma gisetimo kanyo ma show ok odhi kare Yes. to mago pod ok osebedo ka Oh, adwa ni mondo inyisa ni mago richo mag thum. mago richo mag thum.
Yes, mago richo mag thum. yes Yeah. mawuoye Yeah. Eh, ing'e ni sama nipango gimoro to gino lewo mano is a disadvantage Yes. yes mago nyakwar mga yako ni maber kabisa kanyendi ni mago iwinjo kod isku darosi kwano ni richo mosebedo konene thum ka nikech eh, eh, penjo mang'eny abro bedo go kode matin kabisa nikech ijo kowacho ni En onge jathum mochak e tiende. Don. Onge jathum mochak e tiende. Ichako kendi. Achako kendi. E mago wawinjo richo mag thum to kinyiswa ber mar thum ni momiyo ni weyo gospel to dhi ohangla ni momiyo ni weyo ohangla ni weyo gospel to dhi ohangla ni weyo lingala e dhi ohangla ni weyo benga e dhi ohangla. Thum ber mar thum. Yes. Yes. Gima ra, gima ber nyaka bed gi rachne. gima ber nyaka gima rach Be nyaka bed gi berne, ya awinji. koro ber mar thum mano aseneno kaka an Yes. dongruok duto te ma an godo nyaka gi sani maneno ayudo thuolo thumni nikech eh, en gima nachako kapod ayot Kapod itin. Yes. Yes. koro dongruok man go kata investment man go kawuono owuok from thumni thumni emosemiya nyono kuonde moko mane ok anyal yudo Yes. kuonde ma kata jopuonjre samoro pok odhi e pok ogike yes yeah. thumni ema osetuda gi jok moko ma kade bed ni ok thum to de pok aromo mana bi e bwo piny yes yes koro ber mar thum aseneno mang'eny yeah yes to en mane momiyo pok abedo gi dog chien podi ni metin imake maka kanyo basi koro maka jwako ni maber kabisa kanyendi mani winjo ni ber mar thum gik ma thum osebedo kotimo to o, o iwinjo richone kod berne. Adwa ni mondo apenji Odisia Kwara Rosi kaka in you are a band leader or you are not a band leader? I'm a band leader.
You are a band leader.
Be nitiere jothumbe moko miseting'o malo ma wach nosewuok e lweti within two years ma seche ma in go kod industry mar ajawa ka? Mm, ineno thum. Eh. Nyaka jajawa en jathum. Nyaka jaongee. Nyaka jaongee en jathum.
Yes. Mago nitiere mosewuok e lweta. Yeah. Matiyo kuonde mamoko.
Yes. Bidangi kwan achiel ariyo moko. Nitie.
Yes. Nitiere iluongo ni Amati Wuod Suba. Amati Wuod Suba.
Amati Wuod Suba no nachako godo ka pod wan e skul. Yes. Napuonje kaka itimo mwadhi. Mwadhi. Mwadhi wagolo thum achiel. Thum mano agolo mokwongo no. Yes. Ema no ong'eye. Then Nokawe, en nojaja. Okawe.
Okawe gi jathum moro okawe gi owuoyo kendo sani en en taon
mano jathum owuok e lieti kendo jathum
nyakwar moga jwang' akoni ni gimoro amora kopo ni ichako to we chame kendi chame koda ji nikech magi mana joluo duto te wadwa ni waherre kaka lang'o gi masai kata oria oherore omi winjo ka odis nyakwar arosi koni maber kabisa kanyo endi ni jo en bende osegolo ji kaka bandit en gi two years but e mare ni odwa ni mondo en bende gigi okonye nikech injo kokwano ber mar thum kod richone eh, iwacho ka ni eh, industry mar ajawa ka ni samoro ji ok nyom oh, adwa ni mondo i make it very clear ni in gi wife koso you, do, you doesn't have a wife
room yes onge ni jatumo yes nyombo en ero mana Yes. Ne luwore kaka kidonjo e thum. Yeah. Kidonjo e thum ni thum ra, Yes. obiro kawi gi ra. Gi ra.
Kidonjo e thum ni thum tich, Yes. obiro kawi kaka tich ni tich. Iwinja? Yes.
An an gi dhako.
An gi dhako gi nyithindo ariyo. Congratulations. Manyiso ni an gi familia. Familia meki.
Yes. Yes. Thum pok otama nyuol. Yes.

No, no, cannot be yes. Now, yes cannot be no. Cannot be no. L- let yes remain yes. yes.
Let no remain no. Yes. Basi kwa mga jwang mano dis kuda rosi kaki winyo ni endi kendo kodi mabere kabisa kanyo endi ninda stima la jawaka koro bete entiere ke lony to he mane mari ma in go midwa ni mondo inyis jopiny kapok waleng'ore kendo step achiel kech wadhi ka gima watieko to wadwa ni mondo watiek ka waweyo fans mekwa ka gi mor kod ilo. Movement mantiere, Yes. gimoro amora michako nyaka ibed ni itego. Mano e ka gin. Congratulations.
Nikech Nyasaye identify ni thum ni kira mar meni, Yes. ma e tija.
Yes. Nyaka ti kode matek, Yes. kendo nyaka sud kode mbele. Yes. Thumani nyaka dong' story. Yes. Inyalo penjori ni story mane? Yeah. Adwa ni odong' story maber. Bas sauti mar Odiso oh, iluongo ni Odiso Odise Omina Rosi. Odis Wuda Rosi. Odis Wuda Rosi. Adwa ni mondo koro ifes na jo piny mondo ikonigi ni platforms mage ma intie to kapok wadhi mabor kawuono in gi tich kanye? Kawuono an gi tich Tsunami Rwanda Tsunami guest Luanda Konyango kawuono Migori County. Bas mano mago jo Migori pinyo jila yako mbogo. Ai wi mano ne nitiere question moro mane wakale kinde kacha eh, volume 1 mari be nyalo ngeke matin eh, mondo wawinje ane kidogo. Mago mago gige. Mago meko. To sani iluongo ni latest song. Nitiere manyoch golo sani manyien.

en eh, jajawa kendo yieke konseuda ngugo mos na jopiny kanyo amina opaku yesu yes an bosuda ngugo jaja mangima mangima eh dance na tum ka sego tum maratari yes listen to tosule ya
ya ni jajawa mar elisha ya yes bas mit maratari nyakwar mgaji wangu